اوندے وچ سب توں جیڑھی پہلی پہلی جیڑھی قسم ہے لوگاں دی او ہے سیلفش یعنی خود غرض لوگ اے این قسم دے لوگ ان انہاں کو مطلب ہو سی اے ہر ویلے تھوڑے نال ہو سن اے تہاݙے دوست ہوسن، اے تہاݙے نال پیار وی کریسن، تہاݙے نال محبت دا اظہار وی کریسن، ہر تہاݙے ݙکھ سکھ اچ سا بالکل نال وی ہوسن، لیکن اے اوں ویلے تک ہوسن جیڑھے ویلے تک انہاں دا مقصد نی اچیو تھیندا۔ جیڑھے ویلے اے اپݨا مقصد حاصل کر گھنسن اس توں بعد تہاݙی جاݨے بلا اور اے تہاکوں چھوڑ کے لڳے ویسن۔ اس طرح دے جیڑھے خود غرض لوک ہن انہاں کول وی اپݨی زندگی دے وچ ایوائڈ کرو انہاں کو دور رہو تھوڑا جہا جیڑی دوجی قسم ہے وہ ہے کرائی بیبی روندو لوگ رونے لوگ اے کوئی عجیب قسم ہے اے ہر معاشرے دے وچ موجود ہے اے ہر جھا تے موجود ہیں اے روزانہ تو کو زندگی دے وچ کتھائیں نہ کتھائیں ملدے ہو سن سارا ڈینھ اپنی قسمت دا گلا کرے سن میڈے نال ایں کیوں تھی گیا۔ میڈے نال ایویں نائی تھیونڑاں چاہیدا۔ میڈی تاں قسمت ای گندی ہے۔ میڈے نال فلانے ٹھیک نی کیتا۔ میڈے نال فلانے ٹھیک نی کیتا۔ سارا ڈینہہ اے آپنڑے یعنی ڈکھ پٹیندے رہسن۔ بے شکر جئے لوگ ہن۔ اور اے صبر انہاں کوں بالکل ہے کائنا۔ اور اے وی معاشرے دے وچ بڑی مایوسی پیدا کریندن۔ تے میں تساں دوستاں کوں گزارش کریساں۔ کہ جیڑھے اس طرح دے لوگ ہن رومنے لوگ ہن انہاں کولو بھی تساں اجتناب کرو تھوڑا جی انہاں کولو دور رہو جیڑی تریجی قسم ہے وہ ہے کرٹکس یعنی تنقیدی لوگ تساں ڈٹھو ہو سی سوسائٹی دے وچ کہ بہت سارے لوگ تو کو ایسے مل سن جیڑے ہر گال دے وچ تنقید کرے سن تنقید برائے اصلاح کوئی بری گال نہیں اگر تساں سمجھدے وے کہ کہیں دی تساں اصلاح کرݨ واسطے اے گالھ کریندے پئے وے تاں اوکوں علیحدگی دے وچ اے گالھ ݙسو۔ پبلک پلیس دے اتے کھڑ کے جیڑھی تساں تنقید کریندے پئے ہوندے ہو او ترکید برائے تنقید اے یعنی اوندے نال معاشرتی حالات خراب تھیندن نہ کہ بہتر تھیندن۔ مثلا تساں جتنا چنگا سوٹ پا گھنو۔

اے بڑی اللہ دی عجیب مخلوق ہے اے مفت مشورہ دے سن کہیں کو انہاں دے مشورے دی ضرورت ہے نہیں اے آکسن میں آدھا ہی کروں چاہ یار اے جی میں تو آدھا پہ اے غلط ہے اے انج ٹھیک ہے کوئی انج کروں چاہ سارا دی مفت مشورے دے سن انہاں کو آپ کو کہیں گال دا کوئی پتہ نہ ہو سی اور اے کمانڈر بن کرانگی لیڈ کریسن توکوں یار ایں کروں چا ایں کروں چا ایں کروں چا ایہو جا لوگوں کو بھی تساں ایوائڈ کرنے جیڑی اگلی قسم ہے او ہے حاسد اے بھی تقریبا ہر معاشرے دے وچ حاسد موجود ہیں اے حاسد کیا ہے